Сезгә дәшәм, газиз татарларым, алтыннарым минем, талантларым.
Бер баян белән

Боларның бит шиге юк. Күпмегә төрләнгән бит алар. Кемдер үзенең иҗатын гомере буе эзли. Кемдер инде бер тапты һәм гомере буе тугры кала аңарга. Миңа калса, һәрбер иҗат, һәрбер эштә иҗат бар. Ә менә нәрсәсен төгәл беләм. Һәрбер кешедә сәләт бар. Бүген нәкъ менә иҗат белән сәләт кисешкән урында без. Артс биләр форумнан җанлы сәләтнең эфирында сәламлибез сезне. Күпме генә хөнәрдән үземне эзләсәм дә, дөрес, барыбер иҗатыма тугры. Бүгенге көндә нәрсә белән генә шөгыльләнсәм дә, мин шушы мөхиткә әйләнеп кайтам. Әйе, яңадан шушында кайтам да, яңадан шушы сабыйга әвереләм. Рәхәт бит. Нәкъ менә беренче шушы мөхиткә кайткан искә аласы килә. Ул нык кыйммәт мизгелләр. Әйе. Эссе кояш, палаткалар кызган, кырмыскалар. Җылыйм, кайтасы килә. Әле мин әйдәман булып килгән килеш. Ләкин мин рәхмәтле. Ул мине чыныктырды. Ул минем эчке дөньямны ачты. Иҗатымны яктыртты. Һәм андый тарихлар бик күп. Узган чыгарылышларда без Шушы сәләт белән янучыларның тарихларын күрсәткән идек сезгә. Чираттагы дустыбыз үзенең тарихы белән бүлешергә әзер. Әйдәгез әле карап китик.
Сәлам, сәләт. Мин Байбулат Батулла. Э, кечкенәдән үк сәләттә булдым дисәм дә була. 4-5 э, яшемдә булганмындыр беренче тапкыр сәләттә. Э, әти-әни белән без чатырларда кундык сәләт биләр формында. Чөнки минем абый, олы абый инде сәләткә йөридер һәм күрәсең ул инде сәлкеш булгандыр шул заманда. Ә без аңа аның янына кунакка килгәнбездер дип истә калган. Мин гел абыйны сәләткә затканда, абыйга көнләшәдер идем, кайчан инде ниһаять мин дә үсеп сәләткә барыр идем дип хыяллан хыяллануымны хәтерлим. Бу беренче чиратта теге абыйның гел сәләттән кайтканнан соң физик яктан гына түгел, анда ничектер рухи яктан да үсеп кайтадыр. Һәм иң кызыгы аның сәләт дуслары дигән шундый. Иң кызыксат кызыктыра торган әйберсе, чөнки миңа шундый ошидыр абыйның сәләт дуслары. Ә, аларның алар арасында гел шундый кызыклы ә, шәхесләр иде. Анда берсе күзен йомган килеш компьютерны сүтеп яңадан җыеп бирә аладыр, берсе анда 15 яшендә үк университетны бетереп ә, чит илгә укырга киткән, өченчесе анда испанча, инглизчә камил сөйләшә һәм шул ук вакытта бии дә һәм күңел ача белүенә карамастан әле тагын бик яхшы укый да, алтын медальләргә бетергән. Шундый гел Ә, сәләтле дуслары, аның якын тирәли гел шул менә дусларына күбрәк ә, кызыкканмындыр инде мин. Аннан соң ниһаять 2008 елны ә, үзем Сәләт Раушанга эләккәннән соң инде ә, үз э, вундеркиндларымны, үз ә, э, сәләтле дусларымны, кызыклы шәхесләрне табып, ә, дуслашып һәм нәтиҗәдә бүгенге көндә абыйның дус дуслары, сәләт дуслары да һәм минем сәләт дусларым бер-берсе белән катнашып, инде ниндидер аерым бер кайный торган казанга әверелде кебек тоела. Һәм иң кызыгы тагын бер әйбер, мин сәләттә көрәшергә өйрәндем. Дөресен әйткәндә, э, э, э, үземне бүтән көрәштә катнашмаска дигән нәтиҗәгә килдем. Чөнки сәләт биләрдә миңа менә шул 4-ме, 5-ме яшь булганда анда сәләт сабантуй узадыр һәм ни өчендер үзем теләп микән инде мин көрәштә катнашырга булдым. Һәм әлбәттә җиңелүнең нәрсә икәнен мин менә шул 4-5 яшьтә аңлаганмындыр. Э, шуңа күрә сәләт ул э, җиңергә генә түгел, ә җиңелергә дә өйрәтә. Һәм гомумән менә бүгенге көнне карап яши-яши артка карасам, сәләт ул э, олы тормышның ниндидер бер репетициясе кебек тоела. Шуңа күрә киттем мин көрәшергә. Сезгә хәерле көн.
Нурбәк! Нурбәк! Ашыкма. Нәрсә? Ашыкма.
Әйдә минем белән күнегү яса. Сулыш күнегүе тынычланырга ярдәм итә. Әйдә сулыш алабыз тирән итеп, күктән көч җыябыз һәм сулышыбызны чыгарабыз кендеккә таба.
Кайда табабыз мин күренми торган ир? Тагы бер кат сулыш алабыз. Сулышыбызны чыгарабыз. Мин интервьюга дип килгән идем.
Хәзер, хәзер, ашыкма.
Җирдән көч алабыз, күктән. Һәм көчне туплыйбыз. Хәзер кире якка сулыш алам. Һәм үземнең тирәмдә шундый бер йомырка ясыйм. Ул мине саклый, негативтан. Мин анда йомырка ясадым инде менә. Юк, үзеңнең тирәңдә яса. Чыгар син аны. Мин үземне саклыйм, тискәре фикерләрдән, тагы бер кат сулыш алам. Сулыш миңа көч бирә, сулышымны чыгарам, сулышымны чыгарганда Бөтен арганлыгым китә. Хәзер киртә буйыбыз, сулыш алам, сулышымны чыгарам. Бу таң вакыты, бу көн, бу кич һәм төн. Бу яз, җәй, көз, кыш. Хәзер сулыш алабыз да тамамлыйбыз. Һәм аска җибәрәбез сулышыбызны. Әйе, мин сине тыңлыйм. Менә дөрестән дә хәзер әкрен әйтте. Ник килгәнемне оныттым да инде хәзер рәхәт кенә булып калды. Бик әйбәт. Бәлки монда килеп йөрүшең дә булмагандыр. Бәлки менә тынычланыр өчен килгәнсеңдер. Эштә Әзрәк җитәкчеләр дә шулай борып чыгара, отпуск сорарга керсен. Әйе.
Менә күләгә дә ял итик бераз. Бу э, ю- бер яңа тәҗрибә аңлавымча, әйме бу медитация дип анарга күнегүләрне. Бу бик Борынгы күнегүләр, болар Кытайдан килә, цигун күнегүләре. Аны кайбер кешеләр ши гун диләр, ягъни шын хун. Безнең бабаларыбыз хун булган дигән фараз бар бит. Ягъни бу безнең күнегүләр дип әйтсәк тә була. Бездән башланган.
Яхшы. Һәм бабаларыбыздан. Моны инде аңлавымча, сез форумда уздырасыз шушы күнегүләрне, кемнәргә күрсәтәсез, ничә кемнәргә өйрәтәсез, кемнәр белән уздырасыз дигәндәй. Быел менә безнең яңа тәҗрибә форумда. Быел остазлар өчен лаборатория үткәрәбез. Ягъни менә монда килгән коллективларның җитәкчеләре, алар үзләре дә ниндидер яңа иҗади тәҗрибә алалар. Без алар белән җыелышып, аралашып, аларның моң-зарларын тыңлап, кайвакытта аларның шатлыкларын тыңлап. Чөнки остаз бит ул бик кыен эш. Ул ел буе балаларын карап йөри, кайвакыт үзе турында да оныта. Ә бер карасак, ул бит кеше. Аның да арырга хакы бар. Әйе, аның да ниндидер илһамсыз чаклары да бардыр, илһамлы чаклары да бардыр. Гомумән, ну кеше бит инде без, әйе, төрлечә булырга мөмкин. Менә безнең лабораториябез шуңа юнәлгән, остаздан кеше ясау түгел инде, алар кеше, аларның кеше икәнен күрсәтү, балаларга да бу тәҗрибә булыр иде дип уйлыйбыз. Бүген, Алла бирсә, кич белән перформанс булачак остазлардан. Без шатланып карарбыз моны һичшиксез. Һәм инде аерма бармы? Менә бит инде ничә ел балалар белән эшләдегез, алар аларда бер төрле энергия, бер төрле алалар, бер төрле бирәләр дигәндә, ә монда инде өлкәннәр, остазлар гомумән үзләре алар белән эшләү ничегрәк гомумән, ниндирәк формаларда уза сезнең эшләү? Шулай ук табигатьтәме, яшь чатырларда мы, ничек ул? Безнең төрлечә чатырда урын булганда, чатырда шөгыльләнәбез. Чатырда урын булмаганда менә күләгәгә чыгып, чишмә янына килеп, остазлар. Монда монда рәхәт бит, монда гомумән булай аякларны салу бәймеш. Монда шөгыльләп утырып сөйләшергә дә була торганда. Әйе, әйдә. Әйдә, менә бит рәхәтләнеп.
Әйдә.
Табигать кочагында.
Ул бик файдалы.
Менә э, кешелек Шулай утырырга кирәк. Болай да файдалы, тегеләй дә файдалы. Әйе.
Ягъни менә кеше урындык уйлап тапкач, ул үзенә э, тормышын җиңеләйтә, әмма күп зыян да китерә. Чөнки менә без табигый утырганда, безнең эчке органнарыбыз дөрес эшли башлый, ул файдалы, растяжка барлыкка килә. Яки менә болай утырсаң да, бу ашказанына файдалы поза. Димәк, бу безнең урамда утыручылар бу болай Әйе, ул табигый.
Табигый һәм файдалы. Әйе. Әйе. Без ашказанына булдыра менә шулай. Әйе, без ашказанына. Әйе. Әйе. Шуңа күрә цивилизация ул бер яктан теге уңай, җайлы, менә кондиционерларыбыз бар, име э, җылы су килеп тора душтан. Ә икенче яктан, кайбер яктан без ялкаулана да башлыйбыз кебек, табигатьтән җырагаеп. Табигатькә барыбер каршы барып булмый дирәгә кирәктер. Әйе, менә шул яктан сәләтнең монда булуы да әйбәт. Без табигать кочагына кайтабыз яңадан. Һәм монда яхшы, саф фикерләр килә. Әйе, менә бу мөхиттә шушылай җиргә утырып сөйләшү яхшы бер дигән теге шәһәрдә, син әйтмешә теге цивилизация эчендә кадәр болай торып сөйләшәк, сәерсенеп карарлар иде монда үткән кешеләр дә, ниләр дә. Ә монда киресенчә килеп кушылырга да мөмкиннәр. Әйе, әйе.
Бик мөһим.
Ә Менә бу гомумән практика кергәнгә шулай сәләткә килеп бара, ягъни шул медитацияләр, шулай бит нидер шундый табигать белән кушылу, шундый менә остазлар белән шушы ниләр бит инде ничек аңлата торган лабораториялар лабораториялар әйе без вообще кырмыска оя сынап торганбыз әле бу үзенә тагын бер файда юк аларның оясы мондарак без алар янында гафу итегез кырмыскалар без Тиздән китәбез.
Алар безнең аудитория әлегә. Иә. Әйе, менә
Ну, менә бу медитациялар ул бер яктан теге заман таләбе дә, чөнки хәзер заман бик тизәйде. Шундый күп мәгълүмат, телефонда мәгълүмат, аралашканда мәгълүмат. Шуңа күрә ниндидер тынычлану, ниндидер иркенлек эзләү чаралары кирәк. Һәм миңа калса, бу бик файдалы нервы системасы өчен, Синең җаныңның халәте өчен, күңелеңнең тынычлыгы өчен миңа калса бик файдалы. Әйе, менә шушы медитациялар белән гомумән ну шушындый теге табигать кочагына чыксаң бит ул вакыт та гомумән әкренәя гел икенче төрле ритмда үзеңдә яши башлыйсың һәм ә, шуны теге яңадан сүнеп кабыну дип перезагрузка дип аңлатыйм инде аны ул киресенчә теге яңадан ныклап эшләргә энергия биреп җибәрә бит инде гомумән моны киләчәктә ниндидер корпоратив оешмаларга да шулай практика итеп кулланырга мөмкиндер әйме кайдыр ошып китә әлбәттә әлбәттә әлбәттә әй менә безнең э, э, дусларның аларның шундый төркемнәре бар телеграмда ул сәләт җегетләре алар менә узган елны яңа елга үзләренә бүләк итеп миннән шундый күнегүләр сорадылар без җыелып сәләт йортында җыелып бер төркем егетләр төрле күнегүләр эшләп бию хәрәкәтләре өйрәнеп менә шундый белем алу чарасы Хәзер кеше белемгә мохтаҗ, белем кирәк. Э, чөнки белем ул иң кыйммәтле әйбер. Материал кыйммәтләрдән дә артыграк. Шуңа күрә сәләтнең нигезе бик дөрес, бик яхшы, ул белем бирү, белем белән алмашу, белем уртаклашу. Шуңа күрә ул бик бик ныклы нигез һәм бик актуальлаша гына бара. Әйе, менә баягынак та шул фикер белән килгән идем синең янга. Монда килү ул теге хисләрне яңарту гына түгел, монда яңадан кайтуыбыз ул тәҗрибә дә. Чөнки син дә монда узган елгы кебек булып кайтмыйсың. Мин дә һәм безнең икебезнең очрашу шулай ук теге шушы җыелган тәҗрибәбез белән бүлешү. Миңа калса, менә медитацияләр буенча да бәлки комментарийларда язырлар әле. Теге тагын кайларда ничегрәк кулланып була, бәлки, бәлки дөрестән дә теге сәләт йортыннан тыш та тагын бәлки глобаль теге айга бер республика күләм медитация паркларга чыгасың, әйе, Әйе. чыгаларга. Яхшы фикер. Теге гимнастик э, ниләр кебек, йогалар кебек. Иә, иә, иә. Яхшы фикер.
Менә мондый гомумән э, Менә хәзер былай караганда дөнья күләм, я булмаса инде безнең менталитетны караганда да шул ук йога, медитациялар, аффирмацияларга караганда да бит инде башта сәерсенеп психологларга караганда сәерсенеп карыйлар иде гомумән. Хәзер бүгенге көндә о, кирәк, файдалы, яхшы, яңача дип киресенчә үзләштерергә тырышалар һәм инде менә бу форум кысалар да шулай ук бит инде, әйме? Әйе.
Теге балалар да уже күбрәк э, көлеп нитеп елмаеп түгел ә теге аңлап теләп һәм иә әлбәттә э, менә сәләтнең аудиториясе дә үзгәрә һәм э, яңа буын балалары да алар ешрак аң балалар аңлап киләләр кая барганнарын нәрсә теләгәннәрен аңлыйлар кебек мин мәсәлән аларның яшендә әле бик аңлап бетерми торган кебек мин шаккатып карыйм ул балаларга алар күбесе инде шундый өлгергән нәрсә теләгәннәрен беләләр кебек. Төрлесе бар, әлбәттә, ләкин күпчелек шундый кебек тоела. Әйе сөйләшкәндә син уже җитди формалашкан шәхес белән сөйләшкән кебек сөйләшергә мөмкинсең. Әйе. Аннан соң мин кайвакыт э, үземне алар урынына куеп карыйм. Менә мин 12 яшьтә менә шундый остазның мастер-классына эләккән булсам, мин ничек кабул иткән булыр идем ул мәгълүматны? Мин алай ук ачык булмас идем алар кебек. Миңа бәлки ул сәер тоелган булыр иде ул яшемдә. Шуңа күрә хәзерге балаларның информация, мәгълүмат кабул итү мөмкинлекләре дә күбрәк кебек. Күбрәк, күбрәк һичшиксез һәм инде якынча ниндидер теге без бөтен гомумән сәләтне дә трендлар, тенденцияләрдән калышмый. Шуңа күрә алар монда килгәч барыбер теге трендтагы әйберләрне кулланалар, шуңа күрә алар беләләр инде нәрсә нәрсә. Мин хәтта болай дип әйтер идем. Сәләт трендлардан калышмый гына түгел, ул трендларны барлыкка китерә. Дип әйтер идем. Яхшы фикер әйе дөрестән дә. Менә без инде сәләт турында, сәләт турында шушы остазлар гомумән алар белән эшләү турында сөйләшәбез. Үзең турында сөйләшмәдек әле гомумән. Нинди яңалыкларың бар, бәлки нәрсәләр иҗат итәсеңдер ничегрәк? Э, беләсеңме, менә хәзер минем шундый чор, мин әллә ни зур иҗади эшләр башламыйча торам. Чөнки әле үземә Көч тупларга, үземә фикерләр җыярга кирәктер кебек. Ә, чөнки һаман биреп кенә булмый бит, һаман өләшеп кенә булмый. Ниндидер э, көч, куәт җыер чорлар да була. Һәм моның өчен Биләр каласы, Биләр җире бик яхшы урын, чөнки моның җиренең үзеннән ниндидер көч киләдер кебек. Менә без остазлар белән монда җыелганда без Безнең арада ниндидер шундый элемтәләр барлыкка килә. Менә аны сүз белән әйтүе кыен. Әмма аны без барыбыз да бүген, мәсәлән, тойдык. Бүген шундый бер тәҗрибә булды, без монда бию хәрәкәтләре ясаганда, без барыбыз да ниндидер бер илаһи көч дип әйтимме соң? Бик пафослы яңгырый. Ләкин ул шулай. Без нәрсәдер тойдык бүген монда. Менә чынлап әйтәм. Шуңа күрә ул менә энергия туплар өчен Яхшы чор, шуңа күрә әлегә мин зур иҗади проектлар башламый торам. Көч җыям, Әйе, ял итәм. бәлки, бәлки менә шушындагы, шушындагы лабораторияләрдән дөрестән дә шушындагы кешеләр белән очрашып, шушындый менә шу илаһи көчне дөрестән дә туплап, аннары соң ел буена җитәрлек көч булыр һәм Амин.
гомумән, гомумән бәлки теге м, яңа юнәлешләр, яңа экспериментлар килеп чыгар, әйе, Мишель? Кем белә?
Бер Ходай гына белә аны, бер Тәңре. Менә, менә иҗатның шул ягы бар бит аны, ул, э, ягъни теге ниндидер, ну, станок артында эшләгән сыман эшләп чыгарып булмый аны. Ул теге аның ышкыну булып, үзе бер төрле яндырып җибәрмәсә. Иә, дөрес, дөрес, иә. Ә кай вакыт бит ул менә нәкъ менә бер сүз яндырып җибәргән микән аны, ниндидер, менә син әйтмешли, шушында илаһи көч булды дип, менә шушы Көчтә ул менә шулай була бит шул илаһи көч мин нәрсәдер тоясың гел күңелләр тулып киткән кебек була. Әйе, дөрес әйт, менә күңел тул. Бүген безнең күңелләребез тулган иде менә монда. Син дөрес сүз таптың. Мин сүзен таба алмыйча азапланган идем бая. Вот күңел тулу хисе кичердек без бүген. О, бу бит бу югары хисләрдән. Әйе, әйе. Ә синең тиңдә костеннар чыккан. Әйе, минем бая да монда костеннар чыгып, чөнки остазлар да бит алар кайвакыт бәлки үзләрен ялгыз хис итәләрдер. Өйгә аларның балалары күп, алар бер үзе ел буе ул аны алып барырга тиеш, җитәкләргә тиеш, ниндидер стратегический план төзи ул, номерлар куя, костюмын хәл итә, бик күп сораулар. Ә монда без менә остазлар үзебез аерым җыелып, күңелләребез тулып, бер-беребезгә ниндидер терәк булдык без. Менә шунысы бик кыйммәт хис кичердек без. Әйе.

Карале, кулдашлар җирдә ята. Карале, сәл кешем хәрәкәт ясый.
Карале, палаткада бер кырмыска да тапмадым. Карале, без бит концертка әзерләнәбез.
Сәлкешләр, карагыз әле. Влад абый, Сәр кешеләр, карагыз әле, без ашханәдә! Кара әле!
Кайфуем!
Кара әле, мин туры таякка соңа калмадым. Мин су сибем.
Сәр кешеләр, карагыз әле! Подушканы таптым. Кара әле, дуслык!
Сәр кешеләр, карагыз, мин алан белән! Молодец, топчик!
Кара әле, кояшта кызына. Кара әле, мастер-класс. Кара әле, расческа.
Кара әле, кара әле.
Кара әле, ә мин студиядә интервью алам. Ә, Бүген бездә кунакта Юра абый дә сәлам биргән. Юра абый, сәлам! Ә, Миңа калса, Артс Беляр форумның иң иҗади, иң э, текә кешеләренең берсе, ул да булса безнең Ә, композитор да ул, аранжировщик та ул, ә, саунд, саунд продюсер да ул, әйме, әй, ул, ягъни мюзик бенд төркеме ягынан без аны беләбез, аны арасында Рәсәй күләм артистлар белән дә эшли. Әйдә, рәтләп аңлатып кит әле, кемнәр белән эшлисең, нәрсәләр эшлисең, нәрсәләр белән шөгыльләнәсең син бүгенге көндә? Да, чем занимаешься вообще, с кем работаешь, пожалуйста, э, давай. С кем только Нам не все раб- интересно. С кем только не работаю, на самом деле,

Хәтта татарча әйттереп, әйе. Мин 50 процент татар малы әзер белән. Заман выучил, әлбәттә. Хотите ли приехать? Әлбәттә. И специальный вертолет. Ну, надеюсь, на следующий год будет именно так. Яхша. Вообще классно. Про язык или про вертолет?
Про вертолет и про язык, конечно. Все вместе. Әлбәттә.
Әлбәттә.

зур концерт булачак барысыннан да карап күреп булачак э, лабораториядә гомумән нәрсәләр өйрәнгәннәр нинди җырлар язганнар нинди биюләр куйганнар барысын барысын иртәгә туры эфирда карый аласыз җанлы сәләттә еще хочу один ага. очень важный момент с вашего позволения подметить а, я сегодня вот приехал сюда

Э, лабораторияләр турында ничек бар, шулай сөйләп бирәчәк хәзер безгә Гөлназ. Гөлназ, рәхим ит.
Каршы алыгыз. Сәхнәдә Гөлназ Гатина. Бу сәхнәдә басып тору өчен иҗади кеше булырга кирәк. Ә иҗади булырга иҗат биләр форумда өйрәтәләр. Әйдәгез, дәресләр һәм мастер-классларны бергәләп карап китик.
Иҗади атмосфера бик рәхәт, җылы мохит монда. Шундый балалар актив, күзләре яна, дәртле. Баштарак әз генә Кырыен гына карасалар, аннары инде тиз кабынып китәләр дә һәм эшкә тотыналар. Минем карашка монда чиләкләр һәм табаклар лабораториясе. Безнең Булатов белән лаборатория театраль лаборатория перформанс или перформ дип атала, хәтерләмим. Кызлар тавы турында менә монда Биләрдәге э, бик бөтен кеше дә белә торган тау, тарихи урын. Бу легенда, и это как бы часть легенды. Монда будет вода, и без как бы будем с этой водой Играться, можно сказать. Иртәгә урамда гаилә площадкасында ла берсә күрсәтәчәкбез. Каян килеп барасың син? Мастер-класс. Нинди мастер-класс булды анда?
Афро. Ә, нәрсә эшләргә өйрәттеләр сез анда? Степы, аяк белән. Әйдә, степ ясап карыйбыз, күрсәт син. Ага. Бер, ике, өч, дүрт. Ага.
Биш, алты, җиде, сигез. Синең махсус аяк киемең бар, сез нәрсә эшләдегез? Биедек.
Ә нәрсә бийдегез? Ә, татар бию. Татар бию. Әйдә, татар биюендә син иң яраткан элементың. Ага. Менә бит, кроксыда да татарча бию әйбәт чыга икән. Әгәр дә сез Буратино ачкычын кая югалтканын әллә хәзер дә белмәсәгез, менә моннан эзләргә кирәк.

Әйләнеп узарга кирәк. Бу чатырга без ник килдек? Чөнки монда кондиционер һәм музыка бар.
Бу Тимур Валеев лабораториясе без монда үзебезнең җырыбызны сочинять итәбез һәм инде бу җыр менә мондый хәлгә җитеште инде миңа бу җыр бик ошый.
Монда йөрү буенча һәм тынычлык буенча мастер-класс. А вы куда идете? Я иду в свой любимый дворик. Әйтең кеше кайдыр бара монда, аңламыйсыңмы әллә? Берсен итәк эшкә төшеп калган монда. Күп йөрсәң шулай була. А вы куда идете? Я иду на Кремлевскую набережную. Кремлевский набережныйга шул сеңлем монда ике сәгать кайтасың. Бик әйбәт килеп чыкты бу. Сезгә ошадымы? Алга таба тагын да әйбәтрәк булачак. Бездән аерылмагыз.
Гөлназ, бик зур рәхмәт. Бик, бик рәхәт булды, бик матур иттереп э, төшергәнсең һәм инде бик кызыклы килеп чыккан. Гомумән, э, шушы лабораторияләрнең бер төрле теге тәме, рухы бөтенләй тоелды. Һәм э, ул арада инде мин комментарийларга тукталып китәсем килә. Менә берничә комментарий укып китәм әле сезгә. Сәлам, дуслар, дип язганнар һәм шаян һәм кызыклы эфир көтәбез. Әйе, миңа калса шаян һәм кызыклы эфир бара. Шулаймы, языгыз әле. Анысы да укырмын. Һәм э, менә монда язганнар. Биләрнең асылы э, табигатьтә ачыла икән. Әйе. Дөрестән дә э, әлеге урынны инде без инде юкка гына теге бабалар урыны дип тә әйтмибез. Шушы урыннар безне һәрвакыт тартып, чакырып тора дип юкка гына да әйтмибез. Аның э, сәләт мөхите бер мәсьәлә булса, мондагы табигате икенче, шулай ук зур мөһим мәсьәлә. Э, һәм һәм без инде итеп режиссерыбыз дип әйтим инде безнең э, төшерүче бригадабызда руслан да әйдә әле урманда төшерик әле әйдә урманнан урманнарны күрсәтик әле дигән иде һәм юкка гына булмаган менә безнең караучыларыбыз да әлеге э, рәхәтлекне әлеге күләгәне тойганнар әйе э, һәм инде ул арада без инде партнерларга да тукталасы килә партнерларыбызга рәхмәт әйтеп китәсе килә әйдәгез мин әйтеп барам сез шатланып міне амин деп барыгыз яме Киттек. Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министрлыгы. Партнерларга килгәндә алдынгылар хәрәкәте. Алабуга э, икътисади зонасы. Созвездие Йолдызлык, Шаян ТВ телеканалы, Академия молодежной дипломатии һәм Сәләт Стор. Бик зур рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Куллашабыз, куллашабыз һәм Ә, йомгаклап, матур бер бүләк калдырасы килә сезгә. Ул да булса Атилы аланыннан иҗади чыгыш, иҗади номер. Әле рәхәтләнеп карыйк әле, рәхим итегез.

Әфәрин. Искитмәле бу. Бересез аңласын өчен бу тулысынча импровизацион бию номеры иде. Әйе, моны э, бию гына түгел, моны төшерү дә импровизация, монда аны уйлап чыгарулар да бөтенләй бөтен импровизация һәм э, юкка гына бу арт биләр форум түгел. Монда беләсезме, э, чын иҗат кайный монда. Һәм менә шушы э, теге без бит инде әйтәбез, мизгелдә бул дип, әйме, үзеңне шикләмә дип. Менә шушы Э, бию гомумән э, шуларны тасвирлады ахрысы монда һәр кеше э, үзенең хисләрен иреккә чыгарды шушы көйгә бирелде һәм алар рәхәтләнеп шушы мөхитнең вайбын үзенең шушы биюенә салдылар бик рәхәт һәм бик Әфәрин бу егетләргә, кызларга. Атилла Алланы тагын бер кат. Җәмәгать, э, әле бу бер генә номер, бер генә номер һәм импровизационный номер. Әйме, ә иртәгә иртәгә иҗади йомгаклау концерты булачак. Әйе, монда э, бу импровизация түгел, монда лабораторияләр, ничә көндә урында көч куеп, э, белмим инде, дөньяда булмаган, аннан бәлки урын-урына тарихта булмаган э, номерлар ясарга тырыштылар. Шуңа күрә иртәгә туры эфирга кушылыгыз. Э, җанлы сәләтне карагыз һәм менә калса сез үкенмәячәксез. Чөнки Рәсәйнең иң сәләтле кешеләре биредә. Ул остазлары да, ул сәл кешеләре дә һәм э, болар барысы да, барысы да безнең өчен, барысы сезнең өчен шуңа күрә карагыз, күрегез. Бу чараны күрергә кирәк. Гомумән, э, җанлы сәләт, бик зур рәхмәт э, безнең белән булганыгыз өчен, бик зур рәхмәт безне караганыгыз өчен.